Helo a chroes yn ôl i'r sianel. Um, wedi dod i safle newydd heddi, hynny yw safle sy'n newydd i fi. Um, mae yn yr ardal i, ond fe erioed wedi dod yma, felly dod am heddi i chwilio am ffasiliau yn y, y carreg galch tu ôl i fi yn fan hyn. Um, lan fanna yn rhywle mae Castell Morlais, neu olio Castell Morlais. Falle nawn ni weld hwnna yn y fideo, ond am y tro, wi yn y, y, y cwar ar weilod y bryn ble mae'r castell, a wi yma i chwilio yn, uh, yn y garreg galch uh, i, i weld os oes ffosilia yma sy'n werth

un o'r fideos eraill ar, ar y sianel. Uh, felly, wy'n gobeithio dwy o hyd i, i ffosiliau. Felly, dwi'n mynd i fynd yn ddyfnach i mewn i'r cwar i weld beth sy'n ar gael. Ac yn sythyn, wedi dod ar draws heinen o gregyn brachiopod. Dechrau da felly. Dyw o'n wir ddim yn digwydd yn aml pan ydych chi'n chwilio am ffosiliau, ond mae un fan hyn yn gallu tynnu mas o'r braig a llaw. Felly dyma brachiopodd bach, ffosil cynta'r diwrnod. Gret. Wel, wedes i brachiopodd, ond, ond ar ôl ystyried ychydig, wi'n meddwl taw cragen ddeiglawr yw hon. Ac yn yr un haenen a'r cregyn deiglawr nes i ddangos i chi yn y clip diwetha, dyma'r coral neu falle bryozoan gynta. Rydym os ych chi'n gallu gweld ar y, ar y fideo, ond dyna fe. A dyma enghraifft llawer gwell o'r coral na. Chi'n gallu gweld y strwythur yn well yn fyna. A dyma ni goralau bach Siphonodenron, ac maen nhw yn fach hefyd. Ond maen nhw'n bert serch ni. Ar un o bryd, wy'n chwilio yn y cerig rydd yma, tua'r weilod y, y cwar. Mae'r ffas yn fyna. Ond, a, mae saffach, pan ydych chi ddim yn erbyn y clogwyn, ond B, mae'n lot rwyddach i chwilio drwy stwff man fel hyn. Os nag yw'n gorfod defnyddio mwrthwl heddi, bydd ni'n wych. Losau o waith i fi. Yn gwmwys fel cwar trefil, mae'n anodd gweld y ffosiliau yma achos maen nhw tueddu fod yr un lliw neu fwy neu lai yr un lliw a'r uh, y creigiau. Felly ar y, y garreg yma, ych chi'n gweld beth sy'n edrych fel um, brachypod bach neu gragydd ei glawr yn fyna. Ac efalla bod yna rhywbeth fan hyn, ond mae'n anodd iawn gweld achos fe wedys i, mae'n bron yr un lliw a'r creigiau. Felly mae rhaid edrych yn agos weithiau i weld y ffosiliau. Ei, dyna da ni'n hysgod i. Helo. Beth bynnag. Wedi bod yn chwilio drwy'r cerig man yma, does dim llawr yma, dim yn ardal, ardal fawr o, o, o bell ffordd, ond O fewn dim ond dwy funud o chwilio yma, dyma beth wedi ffeind o. Um, wedi ffeind o coral fan hyn. Chi'n gweld e mewn uh, cross-section yn fanna. Wedi ffeind o rhain sy'n edrych fel brachiopods bach. a beth ar yr un ma. Mwy o fracipods, mae un, wel mae olion un yma. Dwi wedi cael un dreulio i'n meddwl. Felly fydde i ddim yn cadw hwnna, ond o fewn dim ond dwy funud o chwilio, dyna grŵp o ffosili yn neis i ffeindio i'n meddwl. gyda llaw, os ych chi eisiau dod i'r lle yma, jyst i roi syniad i chi ble mae fe, chi'n gweld yr adeilad fyna? Dyna yw'r Brecon Mountain Railway, um, ym Mhont Sticyll, ger Merthyr Tudfil. Felly dyma ble dwi jyst ar draws yr ewl o'r Brecon Mountain Railway. Chi ddim yn gallu parco fyna, wrth gwrs, dim ond pobl sy'n defno, defnyddio reilffordd sy'n cael parco na. Felly nes i barco just lawr yr ewl fanna. Wrth gwrs, nag y dim ond ffosiliau sy'n ar gael mewn lle fel, fel un. Ac fel ych chi'n gweld yma, mae mwy na ar gael hefyd. Dyma grisialau bech o galsit. Felly, sut mae ffeind o ffosiliau mewn ardal fel hon? Wel, dych chi ddim yn mynd i weld nhw jyst drwy gerdded eibio iddyn nhw. Mae rhaid mynd yn agos, felly plygu lawr ac edrych yn agos. So, os yna rhywbeth yma, negos yn credu ond falle gai fwy o lwc yn munud. Um, ond dyma'r unig ffordd o wneud e. Weithiau, ydych chi ddim yn ffeino dim byd. Os felly, jyst stopiwch a symudwch i'r adael nesaf. Mae digon o benterau o, o gerig yma, felly yn ddigon rwydd. ffeind o rhywbeth i, i chwilio ynddo. Felly rhaid edrych yn agos. Dwi ddim yn meddwl bod yna ddim byd o bwys yma. Felly wy'n mynd i symud i'r ardal nesaf. Weith ergws mae'r stori'n wahanol. O'n i'n chwilio draw fanna yn y clip diwetha, nawr wy'n chwilio yma, a wy'n newid ddod ar draws hwn. A ych chi'n gweld y darnau gwyn fanna? Mae rhan fwyaf o'r garreg yn lwyd, yn llwyd. Felly, os ych chi'n gweld mannau gwyn, mae'n... Mae yna bosibilrwydd cryf bod chi wedi dod ar draws ffosil, a dyma beth sydd gyda ni fan hyn. Um, Wni ddim os ych chi'n gallu gweld ar y fideo, mae coral bach yn fanna. Siphonodendron eto. Felly os ych chi'n gweld dan y gwyn, mae gallu fod yn rwyddach. Ond yn anffodus, dwi ddim pob un yn wyn. Yn safle diwydiannol yw hon, felly mae rhai fod yn ofalus. Er enghraifft, ydych chi'n gweld y ffosil yn y garreg yma? Negych? Wel, wrth gwrs ych chi ddim, achos uh, bricllen i hon. Felly mae rhaid bod yn ofalus i byd o gwastraffu amser ar bethau fel yna. Dyma beth rhyfedd, mae yna wythien o fwyn yn, yn, yn y garreg yma. Mae'n chi'n gweld yna y peth uh, llwy dywyll yn fyna, ond os ych chi'n troi ochr arall, mae'n wyn. Um, Gwythïen o galsit i hwnna eto. A dyma um, brachiopods. Un fanna, un fan hyn. Os ni'n fanna, alla. A gwmwys fel cward trefo, fan hyn, dyn ni'n dod o dros y stwff yma hefyd. Um, sef, um, wel, carreg tywod twrch yw'r enw swyddogol. Wel, ond ar fe, ond mae'n fwy o fretiau, dwi'n meddwl. Chi, I chi'n gweld y dan y bach yn fyna. Ond mae hwn yn ifancach na'r gael ei galch sy'n yma. Felly mae hwn yn dod ar ben y clogwy ni. O, oddi ar ben y clogwy ni hynny yw. Ond does dim llawer o ffosil yn y stwff ma, felly dwi ddim yn mynd i wastraffu amser yn chwilio drwy hwn. Mynd nôl at y garreg galch. Wel, yn amlwg, mae yna lot o gregyn yn y cwar yma. Dyna un fyna, braciau pod yn meddwl nhw hwnna. Um, ie, mae yna braciau pod sydd yn y darn yma. Mae yna ddigon o'n nhw, fan hyn, fan hyn. it. Ond dwi'n licio'r un bach fyna. Felly dwi'n mynd i gadw fe jyst am hwnna. Wel, dyma fath arall o gragen gastrapod i hwnna, sef mawoden y môr. wedi bod yn chwilio yn yr ardal fach yma a dyma beth wedi ffeindo eto o fewn dim ond cwpl o funudau um, yn gynta dyma goral yn meddwl taw Syringiopora yw'r coral yma beth da i ffeindo

Ac yn ola, beth sy'n mynd? Darnau bach o gorau, ti'n fanna. Wel, dyma cragen ddeiglawr. Falle cragen ddeiglawr, neu falle braci y pod arall. Ond ydw i'n gallu tynnu fe mas? Pits a llaw, dwi'n meddwl, gallai. Dwi ddim yn cyflwr da iawn, mae'n rhaid i ddweud, ond uh, darn o fraci y bod yw, falle darn o producted. Iawn. Wel, wedi ti bod mwy na yma hefyd, a fi newydd ddod o hyd i hwn. Ffurfiant calcit. Chi'n gweld y, y crisialau yn fyna? Dechreuais i draw fanna, wedi dod lan fan hyn, ond dwi'n meddwl taw dyma ddiwedd y llwybr, achos fi ar ben ffas y chwar yn fan hyn. Felly, bydd rhaid i fi fynd trwy'n ôl, ffeindo ffordd saff i lawr fan yna er mwyn i fi gario ymlaen rownd y gornel. Wel, cwyn o'r trigolion lleol fyna, beth ni gofyn iddi hi ble mae'r ffosiliau gorau. Ond, i fod yn onest, sbo fi'n meddwl bod dim ots di. Wel, nes i ffeind o ffordd saff lawr, a wneud ddod o hyd i Rhaid i bod protected. Oce, okay, nawn ni war uh, spot y ffosil eto. Chi'n gweld y ffosil to? Beth am nawr? Na ni. Coral fanna. Wel, nes i godi'r coral na, ac os dwi'n troi'r garreg o gwmpas, troi rownd, dyna'r coral o'r ochr arall hefyd, Syringiopora eto. Neis. Nico hwnna. Wel, dyna ddiwedd ein amser ni yn Cwar Castell Morlais. Ydy fe'n werth wneud uh, trip arbennig i ddod yma? Wel, ydy, ydy. Um, does dim byd arbennig i gael yma, ond mae'n lle neis i, i dreulio prynawn. Os ydych chi'n ar ardal beth bynnag, sy'n ni ddim yn dod o bell i, i ymweld o'r lle yma. Ond hefyd, lan fyna, mae yna olion y castell i weld hefyd. Dwi ddim yn mynd yno heddi, um, ond falle rhywbryd arall, ac os dwi'n mynd yna, falle na i fideo o hwnna hefyd. Ond am y tro, dyna ddiwedd uh, y trip heddi. Um, cofiwch